A gan bo' ni'n dathlu heddi, o'dd raid i ni ga'l pic ar y man, yn doedd? Oedd. Sai eriôd wedi coginio nhw. Ta beth yw 'i chwaeth cwilydd i mi ddeud hynny. Fi'n gwbo cwilydd y ddau ohonon ni. Wel, mae Lisa yn mynd i ddangos i ni shwt i baratoi, a hefyd shwt i neud ambell i flas anarferol. Dw isie gwbo mlan te. O, edrych mlaen, ie. Ie. Dyna ser y ffordd i chi ar ddydd Gŵyl Dewi, croeso cynnes aton ni.
Croeso nôl i chi. Wel, fel sonion ni gynne fach, mae ddrwg 'da ni ddweud, ond does yr un ohonon ni eriôd wedi gwneud... Byth byth doedd. ...gig ar y man. Na. Ond roi mam lot rhy neis, ti'n weld, felly o'n i'm yn mentro, 'na'r peth de. Diog o'n i. Nawr Elisa, 'dyn nhw ddim yn anodd, ydyn nhw? 'Dyn nhw ddim yn anodd o gwbl. Does dim lot o gynhwysion ynnyn nhw i fod yn hollol onest. Fi 'di dechre rwbo'r menyn miwn 'r blawd fan hyn jyst i arbed amser, ond blawd? 225 gram. Ie. Hanner hwnna o fenyn, a ma' 'da fi un darn ar ôl fan'na, so ddodwn ni hwnna mewn. A wedyn jyst siwgr i felysu, tua 80 gram, a mae lan i chi pwy mor felys chi'n lico nhw, ac un wy, a dyna ni. A dyna ni. Ie, so ma' rheina, cadw llygad ar rheina. Rhaid cadw llygad arnyn nhw, ynde. A ma' 'da fi... Achos 'yn ni'n galw nhw'n piga'r a mân, a'r mân yw'r peth pwysig, yndyw e? Ie. Timod, achos o- fi'n cofio'r un oedd 'da ni'n tŷ, wel, oedd e eisiau dou i godi fe a rhoi e ar ben stôf. Reit traddodiadol. A sa i'n codi fe. Na, fi'n gwybod, fi'n gwybod.
Yy, o dolen ar ambell un, ond dim arnyn nhw gyd. O dolen ar yr un o da ni.
A siwrna me'n dwym, me'n aros fynna am sbel bach achos me'n cadw'r gwres. Ie. A dyna phaham o'n o'n nhw mor bwysig achos ma' rwbeth fach tene, ffriban tene, me'n twymo'n gloi a me'n oeri'n gloi felly mae me'n anodd i ga'l y tymheredd yn iawn ac yn gyson. Felly ar ôl chdi neud y toes a'i rowlio fo allan, faint o amser ma' rhein angen pob ochr i fi i fi ga'l gwbo be' dwi neud? Achos Taf fydden ni'm deud bod ni 'di neud dim i dy helpu di, jyst bod ni'm 'di dr- trio troi nhw. Ie, wel 'dyn nhw ddim cweit yn barod 'to, falle droia fe lan tipyn bach. Ma' hwn yn un y trydan, fel chi'n 'llu gweld, so ma' hwnna'n cadw'r gwres yn yn yy t'mod yn gyfa- yn yn gyson ten. Yym, tua weden ni dwy funed i bob ochor, ond Oce. mae'n dibynnu ar 'u trwch nhw, a mae'n Ie. dibynnu ar gwres yr yr yy y ffrympan ne'r p- pant. Felly os oes 'da ti ffrympan a gwilod trwchus, Ie. Ie. ti'n gallu iwsio fe? O, yn bendant. Ie. Ma'n perffeth. Yr cast iron trwm 'na Oce. yn berffeth. Ond cadw fe ar gwres bach isel fel bod e'n twymlo yn weddol a wedyn cadw'r gwres lawr fel bod e'n aros yr un peth. Mae'n well i gwcan nhw'n slow a a dim i llosgi nhw'n amlwg achos mae eisiau cwcan y tu fewn. Go on, rho shot arni. A ti'n gweud bod ti... Jyst ar bod. Cweit, cweit. Na, dim cweit. Aros, disgwl bach. Ie, aros funud bach. Wedest ti hefyd ti ddim i fod i droi nhw ddwywaith. Dwyt ti ddim fod, oedd mam-gu wastad yn gweud paid â troi nhw ddwywaith, maen nhw'n mynd yn tuff. Reit. Yym dwi ddim yn siŵr be' o'dd gwirionedd yn hwnna. Ond be' sy yn bwysig yw dim gor-gwitho'r blawd achos chi'n gwitho'r gluten a ni moyn rhein i gadw'n ysgafn. Ocê. Felly na'r menyn i gyd wedi diflannu fyn 'na, na'r siwgr yn mynd mewn i fy lysi, so ni troiad bach i hwnna, a wedyn neud twll bach yn y canol, a wedyn newn ni, ww, graco un wy mewn i fyn 'na. a'i osod e mewn a wedyn fel arfer i fi os o's un gyda fi'n defnyddio fforc bach jyst i ddechre'r broses. O 'na well. 'Na ti.
Sori sgin i'm yr...
So beth ni'n neud yw cwcan o un ochor... Na na ma'n iawn ma'n iawn. ...a llwyddo i'r canol.
O'dd o- o'dd 'i o'dd 'i ryw reverse scoop o' 'na doedd?
A chi'n gallu gweld nhw'n cwcan yn amal iawn ma' nhw'n cwcan lan i hanner ffordd a wedyn chi'n troi nhw a wedyn yy dylen nhw gwcan o'r ochor arall. Felly mae'r ŵyn miwn nawr a fi jyst wedi dechrau'r broses gyda llwy neu fforc. Mae'n eitha bach llai yndo?
Ydio a thwyn arno'n hwyrach yndyw e? So mae werth cadw lligar ar pryd chi'n dodi nhw arno hefyd. A timod rhai rhai traddodiadol i ti neud fan hyn? Ti'n gallu ychwanegu bach o bopeth. Wel traddod- wel beth sy gyda fi fan hyn ma'r Pasg ar ei ffordd yndyw e? Ma' rein yn y siop i gyd. Ŵyau Pasg bach yw rhain. Yy fi di dodi nhw palu nhw gyda yy yy un ochr o'r yym yr olbren a fi jyst yn mynd i ddodi darne

Mae rhein o Gaerdydd, fabulous, ges i peth o'r un 'na yn Gaerdydd dydd Sadwrn. Yy mae rhein fan 'yn, mam- yy pice mam-gu, mae rheina'n rhai sawrus, yy Ie. cennin a a chaws fan 'na. A a beth o'n i'n gweud, dim dod i'r siwgr mewn, dod i falle caws parmesan mewn, gallech chi ddodi olive mewn, yym ch'mod mae'n rhan i chi p'un ych moyn yn felys neu bido. Ond yym ond yn yr amser ni 'di bod yn siarad fi 'di neud y c- yr yr yy y toes, jyst rholio hwn, os nag o's gyda chi cutter defnyddiwch gwydryn. A 'na gyd ni 'di neud fan 'na. A ti a ti a Shaq fan 'na a mor syml a hynny a dwi 'di cwcio nhw'n berffaith er 'na i byth ddeud bo' fi 'di neud cacan gri neu picar y man yn fy mywyd. Ti 'di neud gwell job fan 'na na nes i ar y gwae. Do fe? Os chi 'di gweld fi'n ymarfer yn gynharach chi daflu rhein ar llawr so nes i'm joban dda adeg ynny. Reit a dim joban blasu gwahanol yn y munud 'lly. Ali Williams sydd â'r heno heno 'ma.

y pethau bychain, da ni di bod yn rhoi bwnsier o flodau i arwyr Gŵyl Ddewi. O, ac lle anghofio, mi fydd Joe Allen a Goli Cooper, sêr Canol Cae Abertawe, fydden nhw ar y rhaglen hefyd, ma nhw'n agor Llyfrgell Newydd Sbon yn Ysgol Bryntawe. Reit, ffantastig. Reit ta, oes 'na gynharach, ma gen i bicer maen sy'n blasu gwahanol yn fan hyn.